But anyway, the key line iripo ndeyekuti I need to take mataura makey facts eupenyu pazviri the reality iri kuraramwa nayo kudiaspora neyatiri kurarama tiri back home so i can have to highlight kuti e, kungoonesana kana pane any other input il also inobva from your side you know you don't hesitate to tell but ndoda kuti at least kune vamwe vanenge vasingazive but vachiona maybe mumwe munhu achiposta pafacebook mumwe munhu achidriver mota mumwe munhu achidya zvinonaka life iyoyo handisi kukunyembera iri kukosta vanhu vakawanda and eh, to make matters worse nesituation yandakatarisana nayo uh, i can have to say this is costing kana ku dearly almost everyone my our brothers and our sisters munhu kwatinobva kwakasiyana as much as like uh, from all different destinations dzatinozobva futi tichidzokera kumba dzakaita se dzakasiyana kabva kunzvimbo one kana chinzi kuzimbabwe takabva kuzimbabwe one tinoshandisa boda one tinogona kukwira bhazi one tozonosplita pakunoti umwe akuenda kwaakuenda umwe akuenda kwaakuenda asi chine chiripo nekuti munhu wese achiuya kunoko anenge akatouya kuzotsvaka basa you would find kuti mukuuya kunoita vanhu tinouya nenzira dzakasiyana vamwe wakauya and they were very fortunate enough even kana kutusvika papoint yekunowana naye mabasa waona basa rako let's say for the past 10 years 15 years 20 years zatava tichingoti tiri kubva kumba and weare trying to find magreener pastures mukurarama kwatiri kuita a lot has happened surely zvekuti kuonesana kwatiri kuita uku kuonesana kwekuti vamwe they were caught unaware Eh, vamwe uh, also deliberately vakangozvito zvikangoendawo nekumwe side and vamwe vakaita mawin situation but chinozongosiyana yenyaya yefocus nedetermination inenge iripo pavanhu almost everyone mukuita kwaanenge achiita so Eh, in, in contrast is good like se zvinhu zvakaita sana social media zvinana facebook izvi zvinhu zvinana facebook izvi zvine pakawandisa pazvauraya kana pazvaafekta upenyu hwamwe vanhu e, eh, maafektire azviri kuita anongouya nenzira dzakasiyana e, nekuti munhu anenge ari kumba kana kuzimbabwe akandiona inini ndatorwa pikicha ndiri pane imwe nzvimbo yekuti kana kuti munhu achitoona anoti zvinhu zviri kufaya ende inenge iri nzvimbo yemari pfungwa dzake dzichatoti ha mas batman zvinhu zvake zvakarongeka ha batman zvinhu zvake zviri kuita moreover ndikatozotorwa zvangu ndaka kana kuzvitora selfie ndobva ndaisa mafilters unoti ah zvinhu zvangu zvakatofaya so that illusion iyoyo yesocial ye media is impacted kana kuti yaaffecta upenyu hwevanhu vakawandisa because its living life or aborod life so ndichibata mapoints acho chingonesana ndeyekuti kuti find kuti Vanhu vari kudiaspora because vari kurarama under pressure. Pamwe mumwe ari kutozviwana, yes, pamwe mumwe haasi kutozviwana. Eh, but ari kuda kuedza kuudza jonzo andakasiya kudheni ndoda kuti ndomuratidza kuti life yakufaya ndinomuratidza sei kana kuti vanhu vekumba kwandakabva ndoda kuvaratidza kuti life yakufaya ndovaratidza sei now unosisa madhaka mekuti ndichaenda ndichanokumbira kana kuti ndichaenda ndichanoshanda ndashanda nao kamari kana ndifanira kusevha ikako ndakukashandisa kutenga chunhu chekuda kufadza munhu because ndichada kuposta pafacebook ndo life iri kurarama vazhinji vari kunoko so uh, in, in contrast nezvekuti uh, chekutanga unoona kuti ah, okay ndoda kumbonosvika kuzimu ndoda kumbopinda kuzimu ndoda kumboenda kumba ndoda kumbonoona vanhu vandichada kunoona unoona mumwe munhu anoti a ah, nekuti ndakaona ah, muzukuru wangu ndakaona sekuru wangu ndakaona mufesi wangu achikwira ndege iri kumboita mari indege iyoyo but bhajeti yake haisikukwana pandege the next thing ichichaitika ndechekuti munhu anoziva pakona under pressure kunotsvaga tiketi rendege richamukosta kana 5000 ramukosta 5000 mari yaainaye iyoyo haitombosvike to that extent orit akwira kudaro anogona kusara akabata kamwe kamari kanogona kuti wawana 200 us dollars aita ka 200 us dollars ikako achanokwira ndege achinotora anozvitora selfie azvitora selfie the next thing is kuti eh, achinoburika paairport reality sinks ako kuzim manje because why zvinhu zvaapa ground ka zvakudhimanda mo kudarika zvinhu zvakwabva uku nekuti kwabva uku kune kuchienderana nepesi yauri kutsvaka nayo mari so most of those things ndo zviri kuitika kune people vari kudiaspora in relation kune vanhu vari kumba because they want to make people vari kumba vabelieve kuti zvinhu zviri kutondifaira ha inini haa zviri kutondifaira kana ndiri seni mandiona enda komana ndaa ndiri pakati ndazvitorwa picture pakati and then you'd find kuti in contrast eh, ndokuona kuti ah tine tiri peer pressure ndeshamwari dzangu four five shamwari dzangu four five kutsvaka mari kunosiyana um but tinoda kuonekwa kuti tazoenda kana kunoona bhora rekaizer chiefs kuenda kunoona bhora rekaizer chiefs ikoko budget haisi kubvumira tinoenda kunoona bhora rekaizer chiefs yes entertainment inodiwa mukurarama guys but patiri kuzorasika kana pari kutikwadza kana pari kuti pakwadza vazhinji varipo pacurrent situation yatiri kuaffectwa even as much as it is uh, some even including me i have got even other wounds because of that mismanagement inenge iripo so you'd find kuti zvaenda paposition iyoyo i'm going to be forced to, to spend the least rand or the dollar that i was supposed to save ndabuda mugepe rekuplana tinoda kuzoonenga hanga tinotenge bucket remaice akomana tiise maice tiise masavhana vanhu vanatsotifila kuti tiri panzvimbo eh, to that point ipapo mavhidhiyo ngatitorwei because tichisasa mahenesi mukati umu tichisasa nemaredbull toita sei vanhu vobva toona tichidira mawachi tichiita sei tichionekwa tichirasa doro tichicelebrate vana vabva zvona zvakamira zvakamira sei then reality sinks in now mari yapera ndopaya panonzi emergency kuuya kumba munhu ah, ndinogona kufonyorwa ko batman batika paten ndoda amanaka handina mari mati zvinhu zvakamira sei and then ipapo manje pamuri kuona pasocial media tiri kuti social media illusioni ndangoposta but at one point murume mangu andisina mari at one point pacho pandiri kunorara futi ndogona kusatopa posta because nda iam living that fake life but that fake life also is coming to bite me kumashure because why ndiri kuda kurarama ndiri mupressure yekuti mangwana vanhu vari kumba ndiri kuda kuvabhilivhisa kuti inini zvinhu zviri kuita sei zvinhu zviri kufaya so to that extent its part of the things zvatiri kutarisana nazvo zvatiri kuona on daily basis ende zvimwe zvacho zvinozopedzisira zvakunzisa tsitsi because why at times eh, munhu anopedzisira atozodzingwa kana paari kugara akutonogara kana kunosikwata kumba kwaanenge rikini eh, mumwe wanotopedzisira azoti kana nyange ambenge ashanda paanga ashanda ipapo he is now forced kunotengesa the little that zvaainazvo kana kuenda kunana machonisa kuti at least akwanise kuita get back to shape because of pressure and then uh, prior to that muchitarisa or maybe ndichihighlighta zvinhu zvaaffecta vazhinji basically kuno kudiaspora ndezvekuti e, inini ndakabva kumba nhamo yangu ndendiri kuiziva probably ndandichigara hangu mu one room kana ndandichigara imba yemapuranga kumba but ndauya kunoku probably im going to fit in nemunhu andideedza kana kuti ndine shamwari dzandasangana nadzo tapakati then that life iyoyo handichaoni kana kuti ava vanhu vari kurarama life vandideedza vandinavo e, vari kufara kana kuti vari kufara zvinhu zvavo zviri kuvafaira kana kumba kwavo are they organized I'm now being forced kujambira mazviri ndokangaona kuti no rent yepano pandiri kugara iri kufanira kunge iri at least budgeted zvekuita kuti no kana patime yandiri kuibudgeta am i saving the little cent that im getting to win that situation now zvadaro now ndo pana unoti ah, kana muchigara mucluster house kana muchigara mama gated community hande tinopinda tinogara takutonopinda imomo mugereti community takutogara zvinhu zvakutofaya but zvakufaya ipapo probably muchiona vazhinji vari kurarama the fake life ine social media illusion ine peer pressure iri kune vanhu vari kunodiaspora to be honest enough its not everybody is having

and if losing everything zvatatinazvo without even a backup plan kumba then reality yotanga kusinga musoro na how am i going to get there pari kuda at least paakutoda even mari inenge yadouble because patime yandisina kuseva yaemergency yaforced relocation inenge yapo then comes disaster so you'd find kuti ipapo now hauchatarise kuti no ndakabuda muhandroom and andiri kulocation ndikauya kunoku ndakuda kunopinda mucreate community life that i cannot afford ndapedza ndotora mapicture ndotomwa doro rine chidhura just to fit in and blend in where i'm not supposed to be because purpose of travel yekuti ndiuye kuno kuyange iri yekuti nditsvage mari but now living a borrowed life vanhu vepasocial media vanhu vachindiona eh, ndo zvandiri kuda but its fake life vazhinji we are in sinking ships vazhinji weare living life of regrets because of so many things zviri kuitika kuno kudiaspora so engage to that i would want kuti at least vanhu vazivewo kuti no munhu wese ari kudiaspora haasi wese munhu ari kurarama life yamuri kuona haasi wese munhu ari kudiaspora ari kurarama life yatiri kuona yaya muchiona zviri pafacebook zvimwe zvacho is totally the opposite zvekuti pakunoraura upe dzinotadza kuuya because unenge une stress youare owing things pamwe foni utombochinja line wachinja because une chipande nanhingi une chipanda nanhingi rikini why because uri kurarama tiri kurarama life imwe yekuti tiri kufadza vanhu pabhuku remeso tafadza vanhu pabhuku remeso but reality sink in kuti no Eh, the next move from here where is my destination kushaya maanswers pazvinhu zvacho izvozvo so to that now you'd find kuti as much ndambotaura pai ndikati life iri kurarama nodiaspora ine zvakawanda mukadi guys andi kunyeberai ine zvakawandisa orit ndawana hangu basi probably ndandakaita hangu kapemiti kangu kana ndinako ndogona kuenda kubank bank rinogona kuaprova mari yacho kana rinogona kuprova credit card because ndiri kushanda kwandiri kumboshanda kwandanchimboshanda ikoko ndine credit card ya now im able to do one or two things zvandogona kuita se kuita because kushandisa credit card that's part of what is happening currently guys because a lot of people are living borrowed life haa ah, maizi haa ah, uri kuona ndi mufesi wangu muraini miya miya handida kumumwachisa because ndangomuratidza kuti zvinhu zviri kufaya ndokona kutonopinda murent ecar then i can buy a car mangwana ndakutozimbira neni bonnet remota ndiri kutotora mapicture but at the end of the day hapana ah, zviripo because its disaster after disaster its no longer what people assume but its what people believe because vanhu ava eh, vakabhilivha kuti a ah, mai zvinhu zviri kufaya vatobhilivha you know what I'm trying to say because it's social media and uh, mukandiona ini ndiri murestaurant orit ndiyena hangu murestaurant ndatorwa picture ndiri murestaurant ndakaisa hangu chikafu changu apa ne one or two maglasses uh, angave drink chaiye coke but just because murestaurant then the next day muri murestaurant uri kuona murungu ari paside uri kuona murungu ari paside anditika mamurungu atogara kana kugotsi kwangu ari kutofara already vamwe vanhu vasina kumbobvira vaivwana even an opportunity yekuya kunoku vamwe vakauya futi kunoku vakaona that thing vanototi hano batman zvinhu zviri kumufaira but ndichisumuka patable pandiri kusumuka pa ndichienda kuti ah, ndakuenda kumba kwandi kunorara its a different story but why because one ndarova mari yese yanga iri mhomwe pamwe mari iyoyo yanga itori mari yekuti ndaiwana ndichinhonga mapepa pamwe mari iyoyo ndatoiwana ndichinonga mabhodhoro pamwe mari iyoyo ndatoiwana ndabuda ziya rimwe risingatomboita but now come a point yecognizance takuda kubalansa zvinhu the totally disaster which is living a borrowed life iri kuitika as we speak iko zvino izvi currently speaking things are not the same way yatiri kuzoona tichiti amai ah, zvindo zvazviri a ah, ndo zvazviri ndo zvazviri zvinhu zviri kutomufaira and somehow that it is you see what im trying to say saka ingori nyaya yekuti ndo zvatiri kutofanana ndo zviri kuirarama zvichiita vanhu as much as i can say padiaspora so point yobva yaenda papoint yekunoti uh, what uh, the other things that are actually costing us and costed us zviri kuti costa ndaenda kudiaspora 6710 years andinambobvira ndaita point yekudzokera kumba ndazofunga kuda kuenda kumba nhasi kamari kese kana nambosevha kaya kaya ndokatakura kamari kaya kaya horit ndinako ndochindiri kuenda kumba ndanosvika kumba ndonopinda paremittance ndakunoita exchange rate ndazvichenjereti that means ndinotaa unospoila munhu wese ari paground kuti havandione kuti ndabva uku but focus on that point blank zvese zvainda musango zvese zvainda mudondo because vaye vanhu vari kubelieve and people at your expense havaburitse mari dzavo vanhu vanenge vari kudai kumba uku vanenge variko inini handidototi musabudise because imi hamuna mari ini ndine mari and that is part of ego kana kuti ndo social media life because ndikuonekwa hangu but zvosangana neborrowed ne, ne life yekuti vanhu vaone kuti ah ndini ndiri correct ima hamusi correct and uh, to the current situation now it is came to bite us kana kuti it is came to bite us zvausvika manje zvakuchitiruma manje now because why kuno kwacho hakusi bho hakusi kugarika you see so now that being the case now

a, a lot is costing us vari kudiaspora and a lot has costed us vari kudiaspora because why kana pekurara chaipo chaipo vamwe hatina kana pekunosvikira chaipo chaipo vamwe hatina kana pekutangira chaipo chaipo vamwe hatina because why of social media pressure because why instead of that savings to have kuti ipinde musystem haina kupinda but point yanga iripo ipo ndekubhilivhisa vanhu manje vanhu vandione kuti ndini ndiri kuchitenderedza ndini ndiri kuchimhanya ndini ndiri kubata ndakadai ndini ndiri kupinda ndakadai and um, it is what it is guys saka some of those things as much as it is ndangotiwo at least uh, in this part of vlog zvichitaurawo kungoti at least ndo guys uh, if you were not affected if you not affected um, uh, kana pane time you need to resolve this position iripo and try to capitalize the least that you can uh, because uh, fake life iri kurara mwana vanhu yakawandisa ngatimbomirei mafake lives ngatimbomire zvekuposta kubhilivhisa vanhu the wrong part of life yatiri kurarama kunoku but when tamu bhazi kuti takuenda kumba disaster strikes so um, chikumbiro chandingori nacho kuti kana kuonesanawo kwandina no look guys ngatipananei the positive way of survival ngatipananei the positive way of getting up the life eh, tinge tine vision iri purpose peliti yekuti vanhu havatione tichirarama the fake life yatiri kurarama nekuti a lot is happening eh, you'd find kuti ndinozviendesa kuno kunotenga bhutsu inodhura inogona kuita 6000 ndichara ndisina sendi muhomwe ndinozviendesa kunopfeka bhurugwa kana kuti sheti inodhura yekuti ndinoda kungoposta pafacebook chete

uh, we need to turn tables but fact iripo kungotaurawo kwanongoitawo mapoints ekuti vanhu renchingonesana kuti zvimwe zvinhu zvatiri kuona pasocial media ah, zvine kunyiba mukati zvakanyanyisa nezvekuti dzimwe mota idzi zvitori zvikwereti zvatiri kudriver tichidriver zvikwereti zvega zvega yes out of ten you'd find kuti three four ndo vakakwanisa kumita the price yekutenga mota the rest itori pamwe mota yakutoyazviro repossessed you see so it's because of influence of pressure uh, and vamwe hatitozive kudzokera kumba of which now tikanzi kudzokera kumba it's a red, it's a red light or red flag because zvakatobhenda uh, So guys, uh, I can say a lot. Our sisters are living borrowed life. Vanhu vari kugara ari five five mudzimba umu six seven eight in one room because kana vakutora picture ndogona kuzvitora ndiri one but where I'm sleeping is disaster. So it's this that's social media part of it. Eh, I would wish kuti dei vanhu vagona kuvawo ne the, the, the, the sense of

joining me tichingoponesana hope to see you my next vlog eh, tichingodzidzisana uh, a lot is coming in terms of life uh, on my physical on my way kunosvika ndichizonovakawo nezvimwe zvakasiyana siyana ill be just highlighting almost everything uh, business ideas zvichingodaro so see you on my next episode